Twacemania na mwanake ũngĩ-ĩ, anjĩra ena kĩeha mũno tondũ ararigwo atĩrĩrĩ, we atũraga ateng'eranĩtie na indo na ndaraciona, atĩ akĩona igana-rĩ, igana rĩake rĩũkaga ka rĩgũkaga tarĩ na rĩimba. Na nĩ waigua nĩ igana rĩmwe? Akarigwo igana rĩake-rĩ, nĩkĩĩ rĩroka tarĩ na slow motion. Acoka arora andũ angĩ itonga-rĩ, ona itirutaga wĩra mũnene cikaraga oro ũguo ũkona maciringi nĩ maingĩra thimũ cia mamirioni nĩ cioka no ndamwĩra atĩrĩrĩ ithuothe tuombirwo nĩ ngai na ngai agĩkũmba rĩ nĩwe wamenyaga nĩkĩ ũkona kana nĩkĩ ũkagĩa na nĩwe ũkoragwo akuĩte mũtũrĩre waku o mũthenya ũnyitĩte ũguo ũtarĩ naguo na guoko Tondũ rĩu wahota kuona mũndũ e mũtongu mũno, no rĩngĩ ũgĩthiĩ gwake mũciĩ rĩ, rĩngĩ one ena mwana, mwana ũtetwaraga, kana maũndũ mangĩ ta mau. Kana rĩngĩ ena macira 40, no rĩu we ũrakomio nĩ ndũma kana nĩ tũthũkũma twaku na gakima rĩ, ona wĩigagĩrĩra gĩtanda-inĩ ũgakora toro nĩ woka o rĩmwe. No gĩkĩ gĩtonga kĩngĩ kĩrarigwo atĩrĩrĩ, nĩkĩ watchman wakwa ndĩmũhũrĩire honi ũguo? Ndĩramũhũrĩra honi na ndangĩhingũra ngĩti. Gĩtonga gĩgĩcũthĩrĩria gĩgakora Watchman nĩ e toro na e handũ nja nĩ handũ hena heho. Gĩtonga gĩkeyũria atĩrĩrĩ, ũyũ arona toro e handũ nja na niĩ ona ndaingĩra gĩtanda na nĩguo gĩ kĩa goro ndagũrire Dubai na gĩgĩũka na ndege nĩ gĩtanda kĩa mamirioni niĩ ona ndionaga toro nginya thaa kenda cia ũtukũ. Ndaraga ngĩyaragĩria. Eeh iroto iria ndotaga rĩ, nĩ iroto itarakinyanĩra ona ndĩna mamirioni maya mothe. Rĩu ũrĩa ngwendaga gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, Ngai nĩ akũĩ. Tuĩka mũndũ wa kwĩihũria na ũtuĩke mũndũ ũreciria meciria mega, meciria nginya ma gũteithia andũ angĩ. Na ũtige kwĩyonaga atĩ ĩhĩ we, we atĩ nĩ wamenirwo mũno, atĩ we gũtirĩ kĩndũ ũngĩona. Reke ngwĩre, Ngai nĩ akũĩ na arauga atĩrĩrĩ, ũkageragia mũno o na gũkenia ngoro yaku. Tiga gwĩciria o maũndũ marĩa mangĩtũma ũtuke. Tondũ rĩu watuka-rĩ, watuka ĩ ũkorwo atĩ ona ndũngĩtheka ũhana ta cũrũ ũyũ ta maũcũrũ maya marugagwo na nagũkũ ũguo kĩbicoĩ, ĩ ũcũrũ mũmata, rĩu ũguo nĩguo thakame yaku ĩkũhana. No rĩu-rĩ, ũngĩkoragwo he mũndũ mwaragia nake, ũkamũhũrĩra thimũ ũkaigua watheka, watheka kaũndũ kau-rĩ, ũkaigua wagĩa kĩ excitement kĩho, thakame yaku ĩkanjia gũcera, thakame yaku yacera-rĩ, tondũ nĩwagĩa rĩera mwĩrĩ-inĩ waku-rĩ, ũkagĩa energy ũgakinya ikinya rĩngĩ ũgathiĩ kũrĩa ũgũthiaga. Kwoguo ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, ta caria maũndũ mangĩgũkenia, ta caria maũndũ mangĩgũkĩria na mangĩkũhe kĩhooto, to gũtinda na maũndũ ma nduma. Wĩcirie maũndũ marĩa mangĩgũteithia na maũndũ mangĩteithia o na bũrũri waku. Tondũ we rĩ, we ndũmbĩtwo o ro ũguo, wambĩtwo ũ succeed na ũikarage wĩ na gĩkeno o ũrĩa kũrĩ hĩndĩ ciothe. Wĩ nacio ũgaikara ka ũtarĩ, no na rĩrĩa wĩ nacio rĩ, ĩ! ũgagĩikara okay no wega twaiga atĩa twaiga wĩ nacio rĩ ũgaikaraga kaĩ kaĩ ũtarĩ no no ũtarĩ nacio ũgaikaraga kaĩ ũrĩ yani ũgaikaraga rĩrĩ self belief life ũgakorwo we rĩ ti atĩ mũndũ aragũthoma ũguo ĩ ũkahana billboard okorwo wĩ mũkenu mũndũ arona o gĩkeno aca ĩtia gĩkeno kĩu ĩtia kũiganĩra kũu.